Rhaggair, Pennod un, Vigo, Pennod dau, Lisbon i Cadiz, Pennod tri, Y Lady Mary Wood, Pennod pedwar, Gibraltar, Pennod pump, Athen, Pennod chwech, Smyrna, Cipolwgau cyntaf ar y Dwyrain, Pennod saith, Cyddanio Paul. Pennod wyth, Rhodes. Pennod naw, Y Tywyll Wen. Pennod deg, Telmesus i Beirut. Pennod un ar ddeg, Diwrnod a nos yn Syria.

Ymgyrchiad i Gapten Samuel Lewis o wasanaeth cwmni lliwio stem y Penrhyn a'r Dwyrain. Fy annwyl Lewis, ar ôl mordaith lle mae capten y llong wedi dangos

Am brif awduron, fodd bynnag, mae bwliwn yn wyth llawer prinach na phapur, ac rwy'n erfyn arnoch i derbyn ychydig ohono ar ffurf y gyfrol fach hon. Mae'n cynnwys ychydig o nodiadau am fordaith a wnaeth eich sgiliau a'ch caredigrwydd dwywaith yn bleserus, ac nid wyf yn credu bod unrhyw atgof yn fwy dymunol na'i fod yn achlysur i wneud eich cyfeillgarwch. Os byddai'r cwmni bonheddig rydych yn ei wasanaethu A'i phlyd yn unig yn ei gwneud yn bŵer morwrol trydydd gradd yn Ewrop, yn penodi ychydig o lyngyswyr yn ei llynges. Rwy'n gobeithio clywed bod eich baner wedi'i chodi ar fwrdd un o'i llongau stemor mwyaf mawreddog. Ond, rwy'n ymddiried, hyd yn oed yno, na fyddwch yn anghofio'r Iberia a'r ffordaith hyfryd ym Môr y Canol Dir a gawsom ynddi yn hydref 1844. Yn gywir iawn, fy annwyl Lewis, UM Thackeray. Llundain?

heb sefydoli'r digwyddiadau rhyfeddol a oedd gan Dynged ar ei gyfer. Roedd Mister William yno, yn rhoi cinio ffarwel i'w ffrind Mister James, Syr James bellach. Gofynnodd y ddau hyn i Mister Titmarsh ymuno â nhw, a syrthiodd y sgwrs yn naturiol ar y daith yr oedd Mister James ar fin ei chymryd. Roedd y cwmni Penrhyn a Dwreiniol wedi trefnu taith am fôr y Ganwyn Dur, lle o fewn cwpwl o fisoedd byddai cymaint o ddynion a dinasoedd i'w gweld ag a arolygwyd ac a nodwyd gan Ulysses mewn deng mlynedd. Roedd Malta, Athen, Smyrna, Constantinopl, Jerusalem, Cairo i'w gweld ac roedd pawb i fod yn ôl yn Llundain erbyn diwrnod yr Arglwydd Fair. Roedd y syniad o weld y lleoedd enwog hyn yn llosgi meddwl Mister Titmarsh a chafodd swynion taith o'r fath eu hargraffu'n Hualdl arno gan Mister James. Deuwch, meddai'r bynheddwr caredig a chroesawgar hwnnw, a dewch yn un o barti fy theulu, yn eich bywyd i gyd, mae'n debyg na chewch gyfle eto i weld cymaint mewn cyfnod mor fyr. Ystyriwch, mae mor hawdd â thaith i Baris neu i Baden, ystyriodd Mister Titmarsh yr holl bethau hyn, ond hefyd yn awsteri'r sefyllfa, dim ond chwe awr a thri deg oedd ganddo i baratoi ar gyfer taith mor aruthrol. Roedd ganddo ymrwymiadau gartref o'r diwedd a allai fforddio hynny, er gwaethaf y gwrthwynebiadau hyn, fodd bynnag, gyda phwb gwydraid o Claret cododd y brwdfrydedd rywsut a dirfannodd yr anhawsterau. Ond, pan ddywedodd Mister James i Gorlyniwr Cyfan nad oedd ganddo unrhyw amheuaeth y byddai ei ffrind ei Cyfarwyddwyr y Peninsula and Oriental Company yn rhoi anrheg o le ar gyfer y fordaith i Mister Titmarsh, daeth pob gwrthwynebiad ar ei ran ef i ben. Torri ei ymrwymiadau rhagorol, ysgrifennu llythrau at ei deulu synedig gan ddatgan nad oeddent i'w disgwyl yn y cinio dydd Sadwrn pythefnos gan y byddai yn Jerusalem y diwrnod hwnnw. Prynu deunaw grys a gorwedd mewn stoc môr o chweiaid Rwsiaidd. Roedd anwaith pedair ar hugain, ac ar yr alfed ar hugain o Awst roedd y Lady Mary Wood yn chwilio o Southampton gyda thestun y cofiant hwn, wedi synnu'n fawr o'i ganfod ei hun yn un o'r teithwyr ar fwrdd. Gwneir y datganiadau pwysig hyn yn rhannol i argyhoeddi rhai ffrind ei anghredadwy sy'n dal i fyny nad oedd yr awdur dramor o gwbl, ac ysgrifennodd y tudalennau canlynol allan o ffansi pur ar ôl ymddeol yn Putney, ond yn bennaf i roi cyfle iddo ddiolch i gyfarwyddwr y cwmni dan sylw am daith hyfryd. Roedd mor hawdd, mor swynol ac yn proffediol, yn fy marn i, mae gadael cymaint o atgofion dymunol ar gyfer dyddiau a daw, ac yn creu cymaint o ffynonellau diddordeb newydd gan mai llythyr papur newydd o Beirut neu Malta neu Algiers dwy waith yn ddiddordeb na'r ag oedd ganddo gynt. Fel na allaf un argymell i bawb sydd â'r amser a'r modd i wneud taith debyg, sef pobl sy'n sicr ar wyliau i ymestyn eu teithiau a'u dilyn yn anad dim, dynion ifanc a dysgedig sy'n dechrau bywyd i ddilyn y cwrs hwn, dywedwn ar ôl hynny, yn y coleg, a gyda'u dysg lyfrau yn ffres yn eu meddyleu, gweld y bobl fyw a'u dinasoedd ac agwedd gwirioneddol natur ar hyd glannau enwog, môr a ganol dir.